Jiena, Ryan Falzon, ilili nikteb minn ta' età relattivament żgħira. Meta kelli madwar tmintax kont iffukajt fuq l-arti viżiva. F'sena 2022 tfajt moħħi hemm u ppubblikajt l-ewwel rumanz tiegħi Sajf. Jiena Lorraine Vella, jiena kittieba, nikteb rumanzi, stejjer qosra, essays, nittraduċi wkoll. Jiena Manuel Mifsud, kien żmien meta jekk tkun is-sixth form u tkun tikteb x'aktarx li kien ikollok Ċessa kbar fil-ħajja amoruża. Kien hemm min qalli illi kien minn snin kompli u komplejt nikteb. Jiena Claire Azzopardi, minn dejjem kont inħobb il-lingwi, qisha l-unika mod li nista' nesprimi lili nnifsi biha. B'xi mod il-kelma toħroġ ħafna iktar b'saħħitha, ħafna aħjar. L-udjenza kienet minn dejjem żgħira. Din hija xi ħaġa li l-kittieb Malti ma jistax ineħħiha minn rasu. Jiena qiegħed nikteb b'lingwa li ma jaf ħadd ħlief il-poplu tiegħi. Hija kkalpestata l-ħin kollu. eh, anka min-nies tagħha stess. Eh, fl-istess waqt hija l-lingwa tiegħi. Naħseb u noħlom nillatika u nirraġuna bil-Malti. Hija sfida wkoll nidranka fil-lingwaġġ akademiku li nartikola li nsib bil-Malti. Dejjem għallimt il-Malti u l-letteratura Maltija u nixtieq dak li ngħaddi lit-tfal, liż-żgħażagħ u anka lil sħabi ikun bil-lingwa tiegħi. bil-lingwa tagħna. Purament blajnuna tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktib illi wieħed seta' jkollu dan il-faċilità li jilħaq pubblikaturi barranin, jilħaq swieq barranin u jidħol fihom. Iktar ma bdejt niżviluppa il-ħiliet tiegħi bħala kittieb, iktar bdejt nara il-kitba fid-dimensjonijiet kollha tagħha ikbar mill-individwu u ikbar mil-lokal, lingwa universali fil-verità. U ovvjament huwa sabiħ li tara ċertu interess u naħseb meta għandek dik il-perspettiva barranija li qiegħda tħares il-ġewwa blenti ta' ta' xi ħadd li qed jgħix hawnhekk u qiegħed joffri l-esperjenza, nemmen li hemmhekk hija s-sodisfazzjon. Traduzzjoni waħedha mingħajr l-interess ta' pubblikatur mhix biżżejjed. Jinbidel ħafna jew ftit mill-kontenut bilfors, imma l-iktar ħaġa li nħoss huwa li jinbidlu l-qarrejja. Tinbidel il għaliex il-qarrej huwa parteċipi miegħek fil-kitba ta' ktieb. U allura jekk inti għandek qarrej li ġej minn kultura li hija differenti minn tiegħek se jħares lejn xogħlok b'mod totalment differenti. Irid ikun hemm għarfien mil-lat tal-kittieb qabel jaċċetta li dik id-dar tal-pubblikazzjoni hija tajba, li ħa jieħdu ħsiebu, li ħa jippromovuh, li ħa jkun hemm distribuzzjoni tajba imma wkoll li d-dar tal-pubblikazzjoni temmen fl-istess affarijiet li nemmen jien. X'jinbidel? Affarijiet li forsi ma jagħmlux sens fil-kultura tagħhom. Ma tiggwadanja, jien naf, nuances ġodda, tiggwadanja tessut kważi ġdid, tiggwadanja rimi ġodda. Ma tantx ninkwieta jiena, ħa ngħidu hekk, jekk naf li qiegħed f'idejn tajba l-ktieb tiegħi. ma ninkwitax. Jiena x'nixtieq u x'noħlom li jiġri huwa illi jkollna l xi ħadd illi beda jikteb hawn f'dit-tikka imma l-kotba tiegħu qegħdin jinstemgħu qegħdin qegħdin jagħmluha anke fuq pjattaforma ħafna ikbar minn dak illi lħaqt jien u laħaq ħaddieħor. Ngħidlek x'inhi l-ikbar ħolma tiegħi illi xi darba jew inkun taħt ir-ramel hawn x'inhi imma jkollu id-dnejja b'xi mod għadhom jisimgħu. Jew inkun f'xi dinja oħra u nisma' li t-tip tagħna għamel suċċessi kbar internazzjonali.